xumura mara hadiisaa xumura mara hadiisaa keessatti bayyansa ifa baase man akhrajahu min al-a'immati nama hadiisa san baase min al-a'immati a'immaa fannii kanaatirra warroota fannii hadiisaa itti takhassusa qaban warra fannii hadiisaa sirritti beekan jechuu isaanirraa nama hadiisa nama hadiisa kana baase bayyansa jechuudha

ibalu keessa jira kitaaba akkanaa keessa jira a'immaa hadiisa irraa warra akkanaatu baase jedhee dubbadhe wanni kana dubbadhuuf ilaa iraadati nushil umma ummataa fi nasihaa yaaduu khayrii yaaduu fedhee jedhe waqad sadaqa rahimahullah dhugaa dubbatee jira imaamu haafid ibn hajar dubbii kana keessa dhugaa dubbatee jira hadiisa nama hadiisa odeesse Hadiisa kana ibalutu odeesse jedhanii dubbatuun hadiisa tokko dubbatanii xumura hadiisa sanii keessatti ibalutu hadiisa kana odeesse jedhanii dubbatuun fawaa'ida baay'ee of keessaa qaba. Ummata ummata rasuulatiif ummata islaamatiif fawaa'ida baay'ee qaba. Sanirraa tokkoffaa hadiisni kun bayaanu anna al-hadiisa thaabitun fi dawaawihi sunnah Hadiisni kun sabataa jechuu nu hubachiisa. Kutuboota warra sunnaadha ahlusunnati wal jamaa keessa kitaabota gurguddaa kitaabota hedduu keessa sabata jechuu irraa hubanna. Lammaffaan ammas a'immaan gurguddoon warri fannii kanatti fannii kanatti dhiheennan gadi fageennan hubatan hadiisota kana ni beekan. jechuus irraa hubanna. Sadaffaan annahu qad tatabba'a xuruqahu wa bayyana maa fiiha. Haafid ibn Hajar rahimahullahu ta'ala karaawwan hadiisi kun itti odeeffamu hundayyuu hordofe. Hadiisa xuruqa kana keessa waan jiru karaawwan hadiisa kana keessa waan jiru mara bayyansee jira. Sahiha ka ta'e sahih jedheeni, hasan ka ta'e hasan jedheeni, da'iifa ka ta'een ammoo illaa qaba jedhee jechuudha.

ofii isaatii irra deemee nu bayyansuu barbaade muqaddimaa kitaaba kanaa keessatti akka namni kitaaba kana qara'u itti fayyadamuuf gabaabinnumatti akka hubatuu danda'uuf seera isaa nuu ibsa jechuudha. Naam fal muraadu bisaba fal muraadu fedhamaan bisaba'ati gara torbanitti fedhamaan

gara hadiisa kuma afurtamaatii ol ka of keessatti qabatu musnada guddaa jedhama. Kitaabni isaa al-musnadul aziim jechuudhaan beekama. Kitaabni hadiisa hagas baay'atu of keessaa qabu isa malee hin jiru jedhan duniyaa keessa. Musnada hedduu jira, masaanida hedduu jira. Musnada keessaa kitaaba musnada jedhamu keessaa irra guddaa kitaaba teessu musnad jechuun kitaabota hadiisa sahaabii sahaabii sahaabichi tokko odeesse tartiiban fidu jechuudha. Masalan hadiisa Abii Bakrii rasuula irraa odeesse bakka tokkotti odeesse. Hadiisa Abii Bakrii rasuula irraa haffase. Hadiisa dhibba ta'e sanii ol ta'e sanii gad ta'e munaasabaa hin laalu. Baaba xahaaraa keessa waa'ee xahaaraa dubbate waa'ee salaataa dubbate, waa'ee sobaa dubbate kana osoo hin laalle hadiisuma sahaabdichi tokko odeesse qofa bakka tokkotti walitti aansee tarreessee fide. Yoo ka isaa fixe ka Umar itti aanse, ka Umar yoo fixe ka Aliyyi itti aanse, ka Usmaan itti aanse, ka Aliyyi itti aanse akka isaan zamana sahaabummaa keessatti yookaan ilmii keessatti wal caalanii tarreessee fide jechuudha. Huruufa irra deemee yoo barbaade

saahiba sahiihati tasaaniif hedduu isa malee kitaabota hedduu barreessee jira innis waggaa dhibba lamaa fi jahaatamii tokkotti du'e jechuudha jahaatamii tokkotti du'e imaamul bukaarii booda waggaa muraasa du'e jechuudha waggaa muraasa ture du'e inni jahaatamii tokko du'e imaamu al-bukaariin dhibba lamaa fi jahaatamii shantamii jahatti du'e jechuudha waggaa shan akkanarraa boodaaf

ka barreesse jechuudha. Imaamummaa nama guddaa ta'uu imaamummaa isaa irratti imaama muslimtoota ta'uu irratti ilmii keessatti nama guddaa ta'uu isaa irratti ulamaan walii galanii jiranii. Innis maata sanata tis'in wa sab'iina wa mi'atiin waggaa dhibba lamaa fi torbaatamii sagalitti du'e jechuudha. Imaamu At-Tirmidhii rahimahullahu ta'ala. torbaatamii sagal Abuu Daawud torbaatamii shan inni torbaatamii sagal naam waggaa afur isa booda hafee jira jechuudha rahimallahu ta'ala naam wan nasaa'i nasa'iin ammoo huwa imaamu Abuu Daawud huwa imaamu Abuu Abdirrahmaan kunyaan isaa Abuu Abdirrahmaan jedhama maqaan isaa Ahmad ibn Shu'ayb ibn Ali an-Nasaa'i saahibu sunan

Gara asaa gara jararraa ka boodaan waggaa dhibba sadii ka qarnii dhibba sadii inumaa qarnii afraffaa warra jalqabe jechuudha dhibba sadii fi waggaa sadiitti du'e jechuudha ibnu maajaa ibnu maajaa jechuun immoo huwa imaamu abu abdillah jedhama maqaan isaa muhammad ibnu yaziid ibnu abdillah ibnu maajaa ibnu maajaa jedhama yookaan ibnu maajata ibnu maajata illee jedhama ibnu maajaa jennee qaraanaa alquzwiini yookaan Al-Qazwiiniyyu jedhamu biyya isaa Saahibu Sunan Sunan Ibnu Maajah kan jedhu barreesse innis maata sanata 73 wa 200 waggaa 278 du'e Imaamu Abii Daawud dura waggaa lama du'e jechuudha. Imaamu Abii Daawud dura waggaa lamatti du'e jechuudha. Waggaa lama isa dursee du'e. Waggaa dhibba lamaa fi torbaatamii shan yoo ta'u Abii Daawud katti du'e. Inni ammoo waggaa dhibba lamaa fi torbaatamii sadeetti du'e jechuudha. Yookaan ammoo wal dhabbi jira du'a isaa keessa waggaa dhibba lamaa fi torbaatamii shan ka jedhullee jira. Gaafsan isaa fi Imaamu Ibnu Maajahaa fi Abuu Daawud waggaa tokko keessa zamana tokko keessa du'an jechuudha.

akka imaamu shaafii rahimahullahu ta'ala imaamu ahmad waa sagal keessatti imaama muslimtoota ta'edha isa wasafee kanaaf mazaayaa hedduu qaba miizaa hedduu qaba waan adda isa godhu hedduu jira kanaaf isa dursa jechuudha naam wabis sittati wabis sittati jechuun wal muraadu bis sittati fedhamaan bis sittati jara jahanit akhrajahu sitta yoo jedhu takka akhrajahu sab'a yoo jedhan jara jahanitti fedhamaan man adaa ahmada nama ahmadiin malee jiruufi nama Ahmadiin malee jiru jedhe. Ahmadiin keessaa dhiifnee gara torban keessa Bukhaarirraa lakkooyne haga Ibnu Maajahitti warra jiru jechuudha. Naam wabil khamsati fedhamaan wal muraadu bil khamsati jara shanintu baase jara shanantu odeesse yoo jedhe shanan jechuun sanitti fedhamaan man ada al Bukhaariyya musliman nama Bukhaarii fi muslimiin malee jiru jechuudha. amma Bukhaarii fi Muslim malee jiru torban keessaa Bukhaarii Muslim baasna Imaamu Ahmad illee itti lakkoofne jara shanan jechuutti isaan baanaa jechuudha. Naam waqad aquulu takka takkan jedha jechuudha. Waqad aquulu takka takkan jedha. Al-arba'atu wa Ahmadu jara afrantu odeessi. Ahmad illee jedha. takka takkan jira al-arba'atu jara afrantu odeesse wa ahmadu ahmadile bakka reef jara shanantu odeesse jedhu walitti hin qabu gaafa gadii kamsaa jedhe walitti hin qabu jara afranii fi jara afran jechuun abu daawud tirmidii nasayii ibnu maaja isaanii fi ahmad ahmad illee waliin jira jedhe ahmad maqaan dubbadha jechuu isaati akhrajahu al-khamsaa gaafa jedhee fi

Jara sadeen jalqaba jara sadeen dura dubbanne san malee nama jiru. Akkana jechuun Ahmadii fi Bukhaarii fi Muslimiin keessaa baasneti. Ahmadii Bukhaarii Muslimiin keessaa baafneti. Abuu Daawud, Tirmidii, Nasaa'ii, Ibnu Maajah jechuun itti baanee jechuudha.

ka boodaa san malee nama jiru ka boodaa ibnu maajaha baane jechuudha jara sadeentu baase yoo jedhe jara lamaan jara sadeen dura dubbanne ahmadi bukaarii fi muslimiin dabalate ibnu maajaha illee itti aansine jara kana malee nama jiru jechuu itti fedhe abu daawudii fi tirmidii fi nasa'ii taha jechuudha naam wabil muttafaqi alayhi

akkana jechuun isaa maal jechuudha? Hadiisa tokko jarri torbanis baasuu danda'a. Kama jarri torbanuu odeessan gaafa tokko tokko Bukhaarii Muslimtu odeesse jedhe baase jedhe jara kaan jara shanan gad hafte hin dhiisaa jechuudha. Bukhaarii Muslim keessa eega jiraata hadiisni sahiha Bukhaarii Muslim nama jajjabaa waan ta'aniif isaanuma qofa dubbadhe isa nama biraa osuma hadiisa isaan qabanuu waliin hin dubbadhu jechuudha. Naam wamaa adaa dhaalika wanni kana malee jiru jara torban dubbanne kana malee nam wanni jiru fahuwa mubayyanu wanni san malee jiru sun mubayyanu ibsamaadha wa muwaddaxun ifa galfamaadha bidikri ismii maqaa isaa dubbatuudha. Idh laa ramza lahu. Asitti wanni inni itti ishaaraa godhuudhaaf inni kaa'e yookaan ammoo seerri inni ittiin beekamu jedhee inni kaa'e hin dubbanneef muqaddimaa keessatti kutubaa keessatti hin dubbanneef waan ta'eef jara torbaniin ala namni biraa yoo hadiisa odeessa hadiisa as keessa jiru jechuudha.

itti gayuu isaati waan barbaadu sirriitti gayuu isaati jedheet akkanatti moggaasee jechuudha. Akkana jechuun kitaabni kun waan silaa qaalimni ilmiidhaa barbaadu tokko daliila ahkaamotarraa ragaa inni barbaadu waan isaa gayaa ta'e of keessaa qabu jechuudha. Waan namni qaalibi ilmii ta'e tokko barbaadu daliila waa'ee ahkaamaa dubbaturra

taasisuu dhabuu isa kadhadha maa calimnaa waan baranne takkaa waan hubanne waan beeyne calaynaa nurratti wabaalan ulfinna nurratti taasisuu dhabuu rabbii keenya kadhadha rabbii kiyya kadhadhaa jedhe naam wallaaha asalu wallaahi qofa kadhadha allaa yajacala taasisuu dhabuu maa calimnaa waan baranne waan beeyne waan baranne calaynaa nurratti wabaalan wabaalan jechuun kanurratti jabaatu kanurratti ulfaatu ka qor- ittiin yeroo ittiin qormaatamu fuuldura rabbii dhaabannee ka qormaanni isaa nurratti ulfaatu ka qormaanni isaa sababa kanaan nurratti jabaatu tahuu dhabuu rabbii kiyya kadhadha Naam, yookaan ammoo qixaaxa nurratti tahuu dhabuu ilmii baranne san rabbiin akka ittiin qaxxaamnu akka nun taasifne rabbiin kadhadha jechuudha maaliif jennaan

Naam du'aa'iin kun du'aa'ii gaariidha, du'aa'ii bareeda. Nama xaaliba ilmii ta'e tokkoof rabbi in barbaachisa, rabbi isaa kadhatuun rabbiin akka isa barsiisu waan isa fayyadu ilmi irraa akka isa barsiisu kadhachuun akkasuma immoo akka isa fayyadu waan barateen waan dura baratelleen akka isa fayyadu ka hafellee ammoo ka isa fayyadu akka isa barsiisu rabbiin kadhachuu qaba.